ndadhirowa bar graph nepie chart zvabva zvaita kaflavor padhungu ngepinut kioction ndo iyo yemaapakati ndo pane bread and butter peanut vamwe vese makokonut ashandisa long method inini shortcut achisida nebhogati inini maserati iri patop pavo kuita ngetop chat

Ko apa papa mazoita 5 ndiwobvisa kubvunza pakanyorwa mufoni papupa hanzi a uyu ndiyo ichi 5 panofi ichi zita rangu rakanyorwa pasi saka uyu manje nechimoko chake chikabva chandorotaiwa ndi hanzi farapira nefoni ndasipose chi Eh, nenda kuzoona makumi ndakupira nevanhu ndichita ndichigadzisa mango mangu vakukumbira foni yangu ndichiri panze aizira

Hello ladies and gentlemen, this is your boy Skyborn, Courage Booth. Ha, panapa ndo patinotaura nyaya dzinobaka fire, nyaya dziri mudununu menyu dziri kukurwadzai kwamuri kwese kumativi mana enyika, the struggle yawakafesa but usingakwanisi kutudza pajekerere but right now utangoti ah amana takakuunzira space yakadai so tobva tanyatsotaura chi nyaya dzedu zvine udzamu tonyatso kubvunza pamwe wakatotaura nesu zvinobva zvatanga kunyatsofamba zvakanaka mulife mako kuti usaramba uchiita se uchishungurudzwa nelife yako anyways nhasi ka ah, nhasi tauya nechibaba baba chemangoma e, ndauya nemukomana uyu akapenga Uyu ndomuti juice magwama ari kuzviti juice hameno kuti juice iri pamirinda here kana kuti iri parevive this is yala kid yala
tsamba yerudo ndonyorere wewe nisha kwandiri uri shasha inzwa hausi mazowe aya eorenji but

Tinge tapedza moyo zvinovarwadza vachirova masapo vachitabuda bhobho manje ndovada vakadaro kunyangwe ndisiriwe kuziyoni kuita kunge meko Tinadzo asi zvinotikurira kunzi basa mapedza yana kid tingaita kuti hanzi aka kwana juice mazuva ano ka Yeah. nakumboti mungochingamidza mhuri yezimbabwe tinzoti muri sei kuri sei kwamabva Eman atonzofara this is yellow kid

Anoita nezvei ndiani anonzi Juicy anoita nezvei akatangira kupi mangoma zvakatanga sei munongonzwisisa kuti zvinhu zvacho ka kuti vanhu vanyaso Alright, alright.
Aiwa anonzi Yellow Kid ndi Prince Mukura akaberekerwa kuNyanga Alright, ndi makomo uyo.
kumakomo uyo.
Yes, sir. Now ari mu 21 years akushandira 22.

Ini but lino where I want to when it's uh, high school yam. Yes sir, team rezo rekuswa to the park. Tinaye mkomana wekuswa to the park. Tinaye chi mkomana wepa Glenora achiri kupusha mangoma kana kune vanga vafunga kuti yala kidzi akazorasika kana kuti akaita sei aiwa mangoma mm. tichiri kuita sei chiri kupusha saka makazotanga kutora music seriously obviously manga muri kuchikoro pamwe maitoda kuita pilot kana kuti doctor mm-hmm. Aiwa music ndakatoitora serious i think this was 2021 ndatoona kuti ah kana kuzvitambira so so so so and ndomadays akavhurwawo mastudios akawanda wanda kwataita kubatikira kumbare so so chienda enda but anoti ah zvitori nerwendo zvikaita se katipinde mumission mune vamwe munhu vatanga kutongorwa matunes zvitodaro Mishan Lee, Yeah. Misham Lee. Wona izvi. Yeah. Saka eh, ndiani akainspire mangoma aya? Kuti tizotanga kuziva kuti yana kid ava apo takutanga kubatanidza ma line. Alright haa a inspire mangoma ndi Calaz. Alright. Ndi Calaz. Ndopakabva uyala wacho. Ndopakabva uyala and at the same time hazvina kuti true. kuna bazuka vachizotewa kumashure vakomana eh. vekuchuse kuti matepoti akaenda eh, eh, nyona tiwana bazuka zvekudaro pazhinri yavo vari three vakomana
vaize saka ndo pakabva inspiration yese ipapo totiwanza vamwe malainzi atizombotipisa tipisa mukati mukati moize tokuva anenge achibva orit saka pane pane iri Ini riko nice tricks kana zvinhu zvamakaita zvihombe tisata tisati ndabvunza question yangu yanda kunyazobvunza chaizvo chaizvo as in how is the progress yemangoma so far Ah, so far paprogress yemangoma iyi pane two three matricks akarecognizwawo zvekudaro munhu vanhu akatombotendera tendera the likes of pane andaimbira nisha izi Where? kuti musikana ari unzwawo ngoma akatori kandowo pamhepo chichichi but ninoiti ngoma rakazodhileya kubudawo saka takazenge previously takazenge takuona hameno kuti maclash mangana makaatenda takazenge ndopa takazotanga kunyatsokuzotright kune kune mukomana anonzi yanakidza kakona muchiburukira kumaclash akawanda and Pane mamwe even ma prominent names atovamo mudanzo izvo zvaari kutopisa zvekudaro amakatorowa nawo clash kudhara but muchiri panawo handisi kuziva kuti masvika level rawo here kana kuti tichiri pasi handisi kuziva but kumaclash uku zvanga zvakamira sei Yeah ndizvo zvema clasher stuff clasher stuff zvekudaro zvekuti haa zvamukufungidzira um, pazuva racho asizvo zvinozoitika iza even mazita achinoda kutaura maprominent names aamwe izvo zvimutanzi zvekudaro kutonzi ari kutrenda ukatarisa vaiti vamwe maclash mo but havana kutozombobudozi maclash mo sezvaifungira kuti vachange vachihwina ususu waizia but Ndizvo zvivarimo mukati and maChrist airovawo but akati akatotipushiwo panguva yacho akatositsawo malevels mamwe atete toda kuzoita sa tatiendawo kumaradio stations takaona maaccess ekuendawo ikoko kana stfm zfm chichichichichi tichiswo paspotlight kuti vanhu vaikwanisa kuita sei kuti uno tichitoita sei tichibudikira budikira awanda wanda Alright. Eh, so ti mafollowers mamwe ndoko akakwanisa kutobvowa chose Vachafa nechipo vatiri so so so so. Saka zviri guaranteed here kuma clash uku kuti munhu akatoenda anopisa kana kuti Yeah, zva- angatova mwana wako. zvakutipindawo nelaki rako vamwari wako kuziva aiziya kutoziva pacho unotopinda muclash wotobuda tori chambiwa watohwina but azvazvaita zvagumira ipapo ndokutanga kwerwendo kwejini izi ukatasa kunana mugovha idzo yeche vanhu kuti vakatoturuji so vakaturuka nguva but atina kana sumwe yava tichiti kunzwa zvaizvi zvaizi kuitiwo vangu kuti vakatoturura izvi zvakutoizi vakutorira irawo enyi saka apa hatisi kutuka vanhu ka tingadoma here mazita ekuti ah, uyu ndakashanda naye pakati ningi ndomuziva ningi ndomuziva takatombenda tese kwakati kwakati mungo hameno kana mune maprominent names acho haamudanzi izvezvi hazvazvisina tinana bobi junior eh. eh, the legs of ana badwekateam eh.

Mitori pale raitova level rimwe chete kana mama ngoju mwana uyu. Anga rakatori level rimwe chete ndi rakatongu kuti ranga rito same si ko izi. Zara zoti chimanje kuti anozi ado masi ya. Eh. Kana ratodya avo baba pano pano ndo masi kona mwera pano mwera but ndo ngotenga kutsuka misa chete chete. Zara ratsuka rotoibva rotodyiwa izi. Sando zvakafana ipapa. Tension same si kuti dai ne ne ne ne bati.

vana oh, kuti mukomana orit orit saka machallenges apa makasangana nawo kuti muzo right now i know muri kupusha because maweeks vana vakuziva zvavamakavagadzira zvemangungu ndengu zvemangoma eh, but chii chakaita kuti musa right now ulungei ndi akapisa last year nesong yekutifadza madzimai madedido aane maprominent hits kwese kwaari kuenda eh, Chingava ichi ingava iri challenge ipi yakaita kuti musazosvike pamalevels evanhu ava? ya kune zvinoitika ndezvekuti management waita management Wale. anenge ari maone so sometimes kutarisa munhu uya ane madididi wangana anagura waita tototarisa hulenge ndochimanejwa nangwambe wachona chipazi waita Wale. achipotsa potsa masinji chisika pushing pamba chino ngoita pushing kwavari manje iwe ngoita kunzi pari kudoka mari kana kachidiwa pamba pamba chochi

Vakaburikona inza here vana mukuru vana Seikalas because ndouya la yacho ka. Ah chaizvo eh. ha aya kundirikona izva vaindiziva zvo kuzi masequels mamwe acho noita kuti musangana muround zvekutodaro izvo kana pacho unozoti hapasi pese kuti munhu anongotanga nongokuti hendi mufana nokubatira paida nekudaro izvi saka pacho unenge naiti mukana nenguva taizombopesana navo kuti mastudios macho ona kumbonobatikira nekudai nekudai Unoona pano dziri serious but tiri tudo zvinoise zvitudaro. Alright. Mm, ah, Zakamawara. Saka vana uzombobvira vaziva kuti kune mukomana yanakiti kana kuti ezini kumbokupusta kana kumbopusha handikuona right now kuti kuna kuna ngwere dii. Yeah.

yekufa zvinhu ndichiri mupfana chaicho ndaifarira eh. mari oh. yala kid yala waizia ndopayakabva futi ipapo at the same time chinakirwa mushi imwe inspiration yemaregi chichaimbowana mukuru chizvisaka oh, iya ina kutanga kubvira pana pana baba pana bosiyana pana bosiyana kuna bosiyana chingwa chibhanditi unechi ndichiunzwa mamwe masongs enyu mm. akakusvika ipa level because sometimes ndogona kutonzwa song unoda ah,

That was something big. Cheshuwa handiroori daro. maitoboza mangoma mbare inogorekona here isei Well, pese pamunomboenda ko ndoda kunyazobvunza panhau yemaclash chii chinoitika because obvious rain renyu rese rinokutembai what happens like pamavotes paipai Umm baba ona kunovuka uku zvakuri baba kuri tough pakuti inongosutembo zviri kudara neti pati mm. kuna mageto akasiyana baba mumwe abva kuchitungwiza mumwe kufiyo mumwe kumbari chicheiza saka pamwe hafu yekuchitungiza pamwe haitokuzivi vaiziva But inokuziva chona chinja chonenge chionerawo mafoni avamwe nje. Where? Mugomba machona. Zvese ndinguri dzvitsi chengo tichitaura kuti anongo zvinoita ah, ningi ningi akapengwa akapengwa izvi. Saka unosvika kaka anongo kuti ah kwedzi ndedzipi kwedzi waisa. Vanenge ari mabwana. Kozoitawo vamwe vanova vakazadzawo chi mapazi.

ndapinda ndapinda mu ndakapinda mu radio pa doiza sika ndi ndisitsi muti kanga gadzira masina muti ndakamaisa mfoni ofushi ni chese ndi nchenda no chimenda pa pa pa pa mipo chino twa makumenda zvakadi ndichidzoka kuma ngoma doiza sika uyu manje ni chimoko chake chakabva nero tawa ndi and so appear ni phone just was Iyi nenda kuzoona makumi nakupiwa nevanhu ndichiita ndichigadzisa mango mangu vakukumbira foni yangu ndichiri panze izia usadatangatiapo but nezese vanhu vangu vachiri kutanga kupusha ndofunga pangana wenzenzenzi date inoitena kuti chimoko ndochainoindenanei

Me seems ndangoti iyi mukomana hakusi kuti chichi mukomana agara mutoro wangu manokona kwanga kurwadzisawo chi uchimokona unenge kwanga kurwadzisawo kuti ndine tena chichipa kuti chi then vandaenda kune mukomana kuti ndinge ndaita se ndakajigira bcause pane tena imba ndingoti ah pane chipa pa ubva gara atongonoga ndai nekudai nekudai waiziva saka inawe yekuti saka yanakidza akutodawo chimaloti chake
oraiti imi munopusha mavo maweti sezvazviri nyaya yekuuya yaitira kuametiki makainzwa Eh hako mbairwa zvo. Ndara vana vakaisaiza mangumo. Chii bifu racho riri papo kuona madidi. Ah, ina I think ikona chii. Mm. Pagepe kuti mukomana pari kunzi akabvowo kumusho kungezi amene. Mm. Umbo wochengetwa kweza wakasvikira musha nevanhu izi. But iwe iwe iwe juice. Yes sir. Why iwo wana wanawo kubvira kudhara. Unogona kutotiexplainer rimwe side rakatopenga.

then after unoita zotorwa nechimwe chimadhavhinyo urere otanga kuzanga akubuka chi akuparukira hawaiziva ofisha sei pamupani paunenge wakatadzira nouni beni kudai but nikusaidi kwangu hazviko waiziva hazviko one love ndo yakapinga vanhu ngawawira unoita chi but hausi kuona here kuti pamwe unogona riri drama yezimbuti

Eh, maitsa haa izvi zvari kushandwawo izvi Ai, ari mushando Very Basic mushando. knowledge. ndichitaura zvinhu zviri pagaraund ane unongeni anogona anotogona zvekudaro inge tese takajamba fadha madzimai last day zvekudaro Yeah, right now recently ane kaunga trick ari kutopisa zvekudaro Yeah. but tingati tingati zvamanje manje tikati todaisa mahitsa but tingatoita head to head here ramadidi

i 50 50 waiza because vanyitsi tikati tikamukanda kuti ukandonga hainenge yamuda izvo waiza yaamukufila alright saka recently takanzwa kuti yalakid akazochinja now yaapa juice sezvatambotaura paipai chii chingava chakainspire kuti muzochinja zita

Ah, it's okay. Taitombomhanya tiri pahani. Dambe ukafunza wangu Well, saka ndikumbira kubvunza kuti tichitarisa kwezvo and une mastruggles awakafesa and ndikumbira kuziva mastruggles acho and muchasova sei because apa tadzoka apa takueleveta zvinhu taapana juice Yeah, uh, struggles dzaifesa baba anga ari hobho pamuti pamwe pacho music dzaisawanika pamhepo chichichezha Alright. wadzotobva kuredio vepaya watoudza vanhu kuti haa munoona pakati pamba chatotaura maakaunti ekunyepa asi toripo here Alright. kuti vamwe vakwanirwa navo but ivo hauna kuti uzoti ine handina ugotange kuzichi

ungada kumuudza kuti chii nezvinhu zvawazoona right now ya haya yalakidodha ndingada kumuudza kuti wekudhara manje anga ane nungo aisada kushanda waiziva atizvezve haa tofira pabasa chii chaikonzeresa chaikonzeresa manje chaiwandirwa ndezvinoita izvi taiti tikada kudaidai taida kumhanyisa tsuro mbiri ufishi ukamhanyisa chuma ndinobva washaikana hwanendesa Hamuzobate uyo pastel racho. Alright. Zvatazoita ivo isu tikamhanyisa one ine taishinga hatoibate. Toibata.
Saka apa zvaivova ka zvachinja. Ndakuzwa kuti ana yalakid ana yalakid ari pajuice. Ari pajuice yana. Eh rimwe imwe type yedrink. Yekuti. Haa vamwe vachanakirwa. vachanakira tiri kuexpecta chii kubva kwamuri chingovati dimbu dimbu vazanamana kukuya zvakadai zvo mahora mandani ndezvakadai zvo enge muchatowana pamunenge musingafungiri mm. eh. aiwa for the meantime ngangozotiwo mm. ngozoti eh, pane mandenya ari kuuya atisofa pane one unzi it's okay handiti Mutare nezvaro iri iwe mawana tauri pindai mweya endei takurwa iri mtepe pa afro chichi mad ko iyi hatina kukurasai tiriko ndoyekuya lakid mamwaya but ka juice kane achitaura neka tare katakadira katakaisa kaya kaya ndokane mahwani isarurese arikuuya arikuuya zvoti haa mabvira vira papa zvekudaro mabvira vira saka ah, tazoita challenge yekuti chi hatina maspeaker but mungada kuwasiyerere sound ka sound kaka akapela kakapera kaakapela mhuri yezimbabwe izoita yalakiti auya ari pajusi pachokwadi aisichuniriko ndatimbowasire one first hanzi ndabva ndadrowa baragraph nepai chat zvabva zvataka flavor padringu ngepainat kioction ndo iyo yema apakat ndo pane bread and butter peanut vamwe vese mako Ko, coconut, achadza long method inini shortcut, achispeeder nebhogati inini maserati, ndiri patop pavo kuita kunge top chat, chinzwa vese vongoti uyu uyu ari mad, zvisiri zvekumanikidzira or zvegreed, sakubva ndakatojegera kandiri mid, uku mabara ndichivhura kunge valved, oskid ndiye azongonoti ibagdad, vekuna mavakati tinayo yake award, vemarketing vatitomisa pabillboard,

Tanga taudzwa zvinhu zvino inspire and ah, tanakirwa tanakirwa vazotadza zvavo kunyatsotiudza mamwe mazita ari kukonzeresa confusion muindustry but anyways ah, tinofara nekutifollowa kwamuri kutiita guys stay tuned tichauya nemamwe manyaya dzinoita kuti munakirwe paelzen tv ndopatinge tiriwo nawo youtube platform then pafacebook Don't forget to go and subscribe and follow us pa Facebook it's Erickson TV so also Courage Booth ndino yenyu Skylaxy thank you and see you on another episode ndamuka makuseni alamu yaira tauro nesipweni mubati kunoshamba ndarova kasmart kangu sutu netayi zviraro mbega zvina maturo gara pamba nekuti chikuru kushandira mhuri kupinda musango mari kutsvaga pairi oh.